Салам, туссем! Паянхи ҫӗне кӑларӑмра кашкӑрсем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пир кашкӑрсем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл, кашкӑр? Мӗн туса пурӑнать? Кашкӑрсем ҫинчен калаҫсан эпир аса илетпӗр, мӗн вӗсем улама юратаҫҫӗ, яланах кӗтӗвӗпе ҫӳреҫҫӗ. Элек вӗсем ҫине ухатӑнас ҫынсем нумай ҫӳренӗ. Паян ӗнтӗ вӗсене зоопаркра та тӗл пулма пулать. Хӑшперисем вара килте те тытаҫҫӗ йытӑ вырӑнне. Тата мӗнпе тӗлӗнтерме пултараҫҫӗ-ши пире гашкӑрсем? Айтӑр пӗрле тишкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен лайӑхрах пӗлме. Хатӗр пулсан, кайрӑмӑр. Гашкӑрсем тӗлӗнмелле ҫыткӑнсем, вӗсем мӗн авалтан ҫынсене хӑратса пурӑннӑ. Вӗсем планетӑн пӗрле кӗтесӗсенче пурӑнаҫҫӗ. Ҫак чӗрчунсем ҫут ҫанталӑкра пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ, экосистемин балансне тытса тӑраҫҫӗ. Кашкӑрсем кӗтисенче пурӑнакан социаллӑ чӗрчунсем. Весем сунара пӗрле ҫӳреме юратаҫҫӗ, пӗр-пӗрне упраҫҫӗ, пӗчӗккисене кӳрентерме памаҫҫӗ. Пӗр кӗтӳре яланах пилӗкрен пуҫласа вумбиле кашкӑр таран пулать. Анчах хӑш чухне условисем пурне те ҫителӗклӗ пулсан вӗсен шучӗ вӑтӑра та ҫитме пултарать. Кӗтӗвне ертсе пыракане яланах чи вӑйлӑ кашкӑр мар, анчах вӑл чи ӑста, стратегиллӗ тӗрес йышӑнусем тума пултараканни. Кашкӑрсем нумайрах сас паллисемпе калаҫаҫҫӗ тата шӑршӑрсемпе палӑртаҫҫӗ. инҫетре улани те палӑртнине пӗлтерет. Кашкӑрсем пӗр-пӗрне кам уланинчен уйӑрса та паллаяҫҫӗ. Ҫак тискер чӗрчун ҫивӗч куҫпа, хӑлхапа, шӑршӑпа палӑраҫҫӗ. Ҫакӑ вӗсене питӗ лайӑх сунарҫӑсем тӑвать. Кашкӑрсем кӗске дистанцисене утмӑл ҫухрӑм таран хӑвӑртлӑхпа чупма пултараҫҫӗ. Вӗсен чӑтӑмлӑхӗ вара тупӑш шыраса инҫе ҫула тухма май парать. Вӗсем шултра черченсемпе кӑна мар, апат сахал пулсан вӗте кӑшлакансемпе те, кайӑксемпе те тата хурт-кӑпшанкӑсемпе те тӑранса пурӑнаҫҫӗ. Ӑнсӑртран ӳсен курӑксене те ҫиеҫҫӗ. Хӗллехи тапхӑрта кашкӑрсем час-часах ушкӑнпа сунара ҫӳреҫҫӗ, мӗншӗн тесен ку ӑнӑҫлӑ, тупӑш-тӑвас шанӑҫа ӳстерет. Ами утмӑл виҫӗ куна яхӑн йӑхнеселе йӑтать. Ун хыҫҫӑн тӑваттӑран пуҫласа ҫичӗ йытӑ ҫуратать. Вӑрттӑн хӳтлӗхре Пурнӑҫӑн пӗрремеш эрнисенче ҫурисем суккӑр пулаҫҫӗ. Ӳстерне йӑлтах амӑшӗнчен килет. Унтан пӗтӗм кӗтӳ вӗсене ӑс пама пулӑшать. Пӗрле туслӑ пӑхса ӳстереҫҫӗ. Кашкӑр ҫурисем аш-какайне виҫӗ эрнерехрен тутанса пӑхма тытӑнаҫҫӗ. Анчах амӑшӗн сечӗ вӗсен рационӗн пӗлтерӗшлӗ пайӗ пулса икӗ уйӑх таран юлать. Ҫамрӑк кашкӑрсем ҫитӗнсе ҫитиччен кӗтӳре юлаҫҫӗ, унтан хӑйсен ушкӑнне йӗркелеме тухса кайма та пултараҫҫӗ. Кашкӑрсем апат шыраса кунне алӑ ҫухрӑм таран парӑнтарма пултараҫҫӗ. Уйрӑмах вӗсен территорие ресурсӗсемпе чухӑн пулсан. Вӗсен шӑмӑсене ҫыртма пултаракан ҫирӗп янах шӑммисем пур. Ҫакӑ вӗсене шӑмӑ мимине тутлӑхлӑ энерги ҫӑлкуҫӗ кӑларма май парать. Везентире сиверен хӳтлех парать, хӗлле вӑл тата хулӑнланать, хаяр условисенче пурӑнма пулӑшать. Кашкӑрсен социаллӑ ҫыхӑнусем кӑткӑс. Вӗсем юратӑва палӑртаҫҫӗ, пӗр-пӗрне ҫулаҫҫӗ, хӑлхисене хӗстерсе, ҫӑваре ырӑ кӑмӑллӑ пулнине кӑтартса йӑл кулаҫҫӗ. Чӑнах та килти йытӑсем пекех. Ҫут ҫанталӑкра кашкӑрсем вӑтамран ултӑ сакӑр ҫул пурӑнаҫҫӗ. Анчах тыткӑнра ҫын тӑрӑшнипе вун пилӗк ҫула ҫитме пултараҫҫӗ. Вӗсем экосистемӑсенче курӑк ҫиекен чӗрчунсен йышне тӗрӗслесе, популяцисен сывлӑхне пулӑшса пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Кашкӑрсем вӑрмансенче, ҫеҫен хирсенче, тундрӑра тата тусем ҫинче пурӑннипе тӗрлӗ условисене хӑнӑхма пултараҫҫӗ. Интереслӗ пӗлтереш, кашкӑрсем ют чӗрчунсене хӑратас тесе шӑрши-марши хӑвармаҫҫӗ. Хӑйсен хаяр сӑнне пӑхмасӑр кашкӑрсем ҫынсемпе тӗл пуласран пӑрӑнаҫҫӗ, вӗсене провокацисӗр сайра хутраҫҫӗ, тапӑнаҫҫӗ. Кашкӑрсен интереслӗ уйрӑмлӑхӗ вӗсен малти урисем пилӗк пӳрнерен тӑни. Ав кайри урисем ҫинче тватшар кӑна. Кашкӑрсем территориллӗ чӗрчунсем. Вӗсем ытларах хӑйсен территорийӗсенче пурӑнма кӑмӑллаҫҫӗ. ытти представительсене те ҫывӑха ямаҫҫӗ. Хӑйсем те паламан ютӑрӑксене каймаҫҫӗ. Интереслӗ самант кашкӑрсем ытти чӗрчунсемпе, сӑмахран тупӑш тупма пулӑшакан кураксемпе союзсем йӗркелеме пултараҫҫӗ. Весем вӑй-хал ирӗклех тата шанчӑклӑх символӗсем пулса нумай мифсем, легендӑсемпе юмахсем хавхалантарнӑ. Каш кӗрсен хӑш-пӗр тӗсӗсем сунара ҫӳренипе тата пурӑнмалли тавралӑха ҫухатнипе пӗтес хӑрушлӑх пур. Акӑ мӗнле вӗсем кашкӑрсем. Хаярсем питле пулсан та питӗ туслӑ пулма пултараҫҫӗ. Ҫынсемпе те пӗр чӗлхе тупма пултараҫҫӗ, анчах вӗсем пирӗн алӑллӑ йытӑсем пек пулсан та манмалла мар. Кашкӑр ҫапах та тискер выльӑх пулса юлать. Вӗсене хирӗҫтерме кирлӗ мар. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеона. Чипер юлӑр, туссем!